Ma w'ani nnye sɛ woyɛ fabulous, ma w'ani nnye sɛ woyɛ fabulousni. Ɛnnɛ yi, Asante Kotoko asaasa ne mmeranteɛ nnan aka dada no ho, wɔn a wɔdi kan san nom dada no. Kotoko asa asan ne mmeranteɛ nnan, na mɛbobɔ mmeranteɛ yi din anaasɛ mede mmeranteɛ yi din bɛto dwa wɔ hɔnom. Seesei Kotoko ani abere sɛ korɔdɔm no, sɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi de wɔn ani. akyerɛ mu wɔ Africa nkeesɛ sɛ league no hyɛ aseɛ na wɔtumi tabli league no si ne nan so a, wɔbɛtumi de wɔn ani akyerɛ mu wɔ Africa. Na Africa nso wɔbɛkɔ no, wɔatumi akɔbɔ bra pa, ne sɛ bi a yɛkɔ asa akɔ so kɔm ne asa asan sɛdeɛ abere nyinaa no abɛyɛ abatros ɛyɛ a ɛsensɛn kɔtɔkukuo mu a yɛkɔ a ne yɛba yɛkɔ ne yɛba saa no Ɛsɛ sɛ wotumi hyɛ prayers a Jess management anaasɛ IMC no asan asan wɔn asan de ma Asante Kɔtɔkɔ no. Wotumi sɛ wɔyɛ pabene papapapa. Ebi yɛ captains na efiri wɔn various teams de abɛjoin Asante Kɔtɔkɔ wɔ hɔnom. Nti na na wotumi sɛ Kɔtɔkɔ Preparation a wɔreyɛ de abɛ face league no ɛnyɛ easy nti woyɛ team na ɔhyia kɔtɔkɔ a na wankasa wagyina yie because wotumi yɛ wotumi agye bɛyɛ ten nail ɛwɔ hɔ no meka mekyerɛ wɔn eti na na kɔtɔkɔ ani di aberante bi aberante bi ɔyɛ ofiri guinea ɔyɛ striker ɛyɛ ne din de fali donzo but de me nteɛ me nya ne sɛ kɔtɔkɔ nsa ntumi anka aberanteɛ no but. Goalkeeper a yɛfrɛ no sɛ Mohamed Kamara. Aberanteɛ no boa papapapa. Ɔno na aberanteɛ no seesei no, ɔwɔ Kɔtɔkɔ asoɛeɛ a ɔno no watumi asane ne contract de ama Asante Kɔtɔkɔ wɔ hɔnom. Na mmeranteɛ a wɔde kan asane wɔn contract de ama Asante Kɔtɔkɔ no, sɛdeɛ meka sɛ Kɔtɔkɔ ani abere. Nti seesei a yɛwɔ four fallen players. na ɛwɔ kɔtɔkɔ asoɛe anaasɛ akakye sisiiɛ yi. Ɛyɛ a wohwɛ bi obi te sɛ Esmat ne onua a wɔfiri Sudan baeɛ na aberanteɛ a yɛfrɛ no sɛ Samba Onel Jebani. Wahu saa aberanteɛ na wɔgyee man of the match ɛwɔ Democracy Cup no. Saa aberanteɛ nso ɔna afei nso saa goalkeeper na ɔbaa ɛno akyi ya no ɛyɛ Mohamed Kamara ɔno nso so wɔ Asante Kotoko Akatsi nti nti so far no mehu sɛ four foreign players na wɔ Asante Kotoko Akatsi na players player na nka wɔhwɛ no firi Guinea na wɔn anya no meyɛ sure sɛ Kotoko bɛsa ayɛ dɔn wɔn ani akyerɛ mu bɛyɛ foforɔ sɛ wɔbɛtumi anya striker papapaa na wɔbɛgyina anim wɔapo so ntra de ama Asante Kotoko ɛhɔnom nti sɛ yɛhwɛ mmeranteɛ a wɔn asiane anaasɛ wɔde wɔn nsa ahyɛ nkrataa ase de ama Asante Kotoko a, aberante a yɛfrɛ no sɛ Shorkan Mohammed na osi n'aka de ma Accra Lions. Ɛyɛ a na nka ne agent pɛ sɛ aberante no de n'ani kyerɛ mu hɔ anaasɛ Malaysia but aberante no fa kyerɛ sɛ Malaysia pa ne na sɛ ɔbɛkɔ. Wɔyɛ young, ɛnyɛ afei na ɔkɔ bɛsi ne career wɔ Malaysia. no nti wagye pene sɛ ɔbɛsi aka dɛm Asante Kɔtɔkɔ sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi anya ɔfa de afiri Europe na watumi akɔsi n'akan hɔ, ɛnyɛ Malaysia. Ɛna afei nso aberanteɛ fɛn sɛ Samuel Tenedu, ɔno nso na ɔsi n'aka de ma Legon Cities, ɔsi n'aka de ma Legon Cities ɛwɔ hɔnom. Aberanteɛ no nso ɛnɛ yi wɔn ani akyerɛ mu Asante Kotoko akakye ɛyɛ a wɔbom sɛ 2024-2025 league season no aberanteɛ no gyina mu ɛsi akan de ama Asante Kotoko ɛhɔnom na aberanteɛ fɛ sɛ Kwabena Owusu from Bibiani Gold Stars ɔno nso ɔba ɛyɛ free transfer na ɔdɔ bɛtumi wɔ Asante Kotoko ɛna Lord Amoa ɔdze fir bekum Chelsea, bekum Chelsea dɛ sɛ yɛ kɔtɔkɔyerɛm dada kɔtɔkɔyerɛm dada ntsi no, sɛ kɔtɔkɔ epi player fir bekum Chelsea a, nnyɛ den. Baa sɛ na me follow adeɛ bi, last na meyɛ comparisons bi bebree players a wɔn fir bekum Chelsea aba Asante kɔtɔkɔ. Asɛ at times no majority no a wɔn wɔn pim wɔn wɔn wɔn bɛpim wɔ Asante kɔtɔkɔ no, asɛ yɛ a na nneɛma ntaa nkɔ yie mu wɔn saa. wohwɛ bi te sɛ Stephen Among Kora mo ne adaade no a, wɔn baeɛ no, na wɔyɛ adeɛ paa. Nti this time around deɛ, yɛbɔ mpaeɛ sɛ saa players a wɔn baeɛ, wɔn fi Bekum Chelsea ba no, wɔbɛtumi akɔ yie de ama wɔn, na wɔde aboa Asante Kɔtɔkɔ wɔ league no mu ne afei nso Africa in case yɛtumi de ani kyerɛ mu hɔnom a. Nti na so far no, mmeranteɛ a Asante Kɔtɔkɔ, tumi sɛ Kɔtɔkɔ ani abere papapapapa, ɛyɛ a ɛnyɛ fɛ di agorɔ. Wɔn try so so hard sɛ um, project no a wɔde ahyɛ wɔn anim sɛ wɔpɛ sɛ wɔyɛ no, ebi wɔbɛtumi achieve ɛɛm wɔn goal anaasɛ results a wɔpɛ sɛ wɔnya no, wɔn nsa bɛtumi aka wɔ hɔnom. Nti ɛno ne Asante Kɔtɔkɔ akakye deɛ ɛfiri hɔ ɛreba so no. Ma wɔn ani nye sɛ woyɛ Fabros. Fabros the best, Fabros the greatest, Fabros mu ɔdɛ yie. Me din ne Nana Poku. Makra mu. Ɛma de bɛhyia. Shalom peace. Bye bye.